Korende eserekari yande eria yagenda nere, ere moyo are, noria omonene o kare Nairobi, oyo Cousin yao oyio, oyo ere okorora ng'a tabwati manyinga aya, ere buna kare Nairobi okorora moyo are. Erio bono na konya egasi yabeire okorora, egasi eye yachagete mapema mono, na monto taiyo ogokuurwa abanto nedansi bare. Ee, abanto nedansi bare, na mebere na mebere eyio tegocha na mebere eyio tegocha aa, na monto orache korima ambera taiyo. Aye bono buna buna abairi baye Korana goteba abairi naende mbabasa gocha mono iga gose amariri akoiyia biarorekane. Aye akobekwa riko. Yaya kieni kiao ngerorekane iga ogokwa. Okwane nesimi buna okwana. Aye okwane nesimi buna ogokwana igo. Tata nonya nesese tetigiri moyo. Zakaria nere omochi gokonya esegi ya Isiraeli, naki nere buya koba moyo baria bande nonya ochi gokonya konya baikire gokwa. Ee. Naro okorokwa omosungu. Omotungu ere igo ngomoigwe. Bono ere naende okorora tarengeo ekero binto ebi biokorekana, igo arue echela moiso onde botuko, gose ng'aki amanyinga amwange akaratama, igo tarengeo buna egesira ebiya egochaka. Igo omoyo agakare, lakini naende tagocha aa bono. Tiga ntebe iga kagasungura egesaku ki'omogusii goika toche torangeranie omokutano, tokwanerane. igoro y'eng'ana ekorokwa ng'oborogi. Igoooo nkoigwa bobe naendeeee naiyeria amariga ekero okonyora ng'a abanto batano korwa efamilia eyemo baitirwe ase ekeri kegotebekana ng'aaaa nogokagerwa kw'amang'ana y'oborogi. Eng'ana nere yabete rituko ria igoro, eng'ana y'ogokumia. Eng'ana eye ekero nache konyetegerera, yaani ngechaya sana koba omogusii. Amagoso nabo agotoka ase ekenyoro, Ee, oborogi mboroo, ekiagera nonye nkorwa Ebibiria, Simion omorogi narengeo, igo oborogi tari bono bwachaka. Lakini rende, igoo abanto batano bonsi gaki, mbaba abarogi? Onye nomonto oyomo orenge omorogi, inki mokoboria egesaku? Kaitwaire amaabera bagosiba aminto. Ninki giatorogire? Amang'ana aya akorekanete rituko ria igoro namang'ana atatekeiri kororekana ase egesaku ki'omogusii. Mwarentirwe obosooku. mpaka ase abana baito bagasogete, na ase abana baito banyuomete korwa, mpaka bono obakona kora amo ng'a gusii emore abarogi. Ebakona gochecharigwa ase bagoeta, ekiagera erieta ria Nyakai indikatora ng'ainie torwa ase eng'ana buna eye. Oborogi mboroo, we accept. Lakini ekero oborogi bwabeire ororo, eyi nebe esababu yogoita omonto na egesaku kiaye gionsi. Onye nyarebe orenge omorogi, mbuya, nyora evidence. Kaka yaani, naende bono amang'ana aya manya kobekwa chitibi, yaani bono nogokumia ng'a ninki bono kegenderereti ense eye. Abanyabibero mbaro oo, borogi mboro oo onde taiyo ogokana. Oboibi mboro oo onde taiyo ogokana, these things are there. Lakini is that an excuse really yoko yoko wipe out the entire family mpaka abana? Is that a reason? Yaani onye na omoibori orenge omorogi, eyi nebe esababu mogaitera mpaka abana? Abanto batano, same family. gaki Nyasae bw'amabera, nkayie obwanchani bwagenda gusii, kai twasirerete gaki abana baminto. Abagaaka aba abanene, mang'ana aya nakabeire oo, ay'ogoitana. obororo nkoba bore, gaki rakini efamiri yonsi pi iga mwayebeka riraba, the entire family. Omogusii bono erieta riatiokire rigotioka chindusu, mang'ana yaani mwasarire mpaka bono, yaani bono omonto agochia kokoboria wee ati atakwane aye nimokisi yayayayai. Gaki nki nki nki omanyete kaka, tiga ntebe iga, abanto mbare nonye buna togokwana iga, batatakereti abande amaya, nabo erabe tori kogenda koroga botuko, gose nabo erabe tori kominyoka botuko tori gotwa morango, nabo erabe toke ng'a tori korota chinche, rakini. Igo okorama abanto ekenyoro gwatiokire aye na omorogi, naye obwenerete otarerwe eh, oborogi tari okominyoka botuko rioka, oborogi tari ogotwoma emerango botuko rioka, abanto mbare mobwate ebibe riria biabanyarire, na enchera ekorigigwa ng'aki how do we discuss and end this vice? Killing is not a solution. Abanto ngotooreka bare, abanto nkoika bare nabaro bateba ng'a yaya, shwari! Gusii! Ng'o otokonire? Omonto nabo akoba omoibi. Lakini nabo egoika engaki nere otore kotiga oboibi, ocha korwa oborori ng'a narenge omoibi, narenge ekebago, narenge omoiti. Abanto mbaramoibire chibesa chiabanto korwa ebiombe, bo aye ntobauti ki ere ororo na omonto oria ogotwoma omorango botuko? Tofauti gani? Abanto mbare iga amoriete chibesa chia ebiombe, naende inwe abatang'ani goita abande. ntobauti ki ero aye na oyio ogoteba ng'a are omorogi, ntobauti ki ero. Buna ore aa, abande iga, igo ochandete moka ao tari korara nyomba, aye ntobauti ki ero na oyio ogoteba ore omorogi. Abakungu more aa, omochandete abasacha mbari korara nyomba batamire ne chibaa bakorara. Aye ntobauti ki ere one oyio ogoteba ore omorogi, gose omokagete oborogi bwoka na ogotwoma omorango botuko? Abanto mbarakorigereria chinyeni chi'omonto chi'oma, tobauti ki ere one oyio aye ogochia kong'enta ng'a nomorogi are? Abanto mbare iga aa, ekero arore nyarebe ogo oagachire enyomba, ekero arore nyarebe ogorire eng'ombe, agokwa ekeondoko. Ntobauti ki ero aye na oyio ogoteba ore omorogi? Buna tore iga, kera omonto nare omorogi kivyake. Omonto nare bwanchete abakungu, omonto nare ere ekenyoro tari komoga mokungu omonto. Aye ntobauti ki ere one oyio ogoteba ore omorogi, kamoranche abagusii, ntong'ainie. Abakungu mbare ebinyoro atari komoga mosacha omonto iga akong'usaire riso iga, aye manya oyio ochire naye. Tofauti gani eri yoko wewe na yeye? Oyio mogoita ere, tobauti ki ere one aye? Basubati mbaramochandete bakabamura, otari gotaka aye chinyeni bwoo, naende na oyoo anyuamere na momura oo, naye nomorogi. Bakabamura mbaramochandete nyoko biara, tori komoa ndagera okomotwera emenyeri, naye nomorogi. Gaki abanto baminto, ndikaba torang'ainie egesaku ki'omogusii, kaka nkwoma nande, nkwoma nande, nkwoma nande, nkwoma nande. Abanto mbare abwo nangokwana iga bono iga, eh, as we speak. Omosacha otana komanya ng'a abana baye nkogoreru are sukari. Omosacha otana komanya ng'a omokungu nkogoreru are eyanga. Omosacha otana komanya ng'a erenti nkoakanwere. Omosacha otana komanya ng'a kii esuguma nkogorwa ere gochia nyomba naye na omorogi. Abakungu mbaraa motari gotega ebinyomba, emechie y'abanto korwa maambia mpaka mogoroba na ebitina naye na omorogi. Ah! Yaya, abagusii badilika, tochenchie, badilika, tobadilike. Abanto mbare mwasukire chimbago chi'abanto, aye ekero okore korema na okona gosegesa orobago naye nomorogi. Abanto mbare mokogera chingoko, aye kera risimeka. Chingoko chiao eka chitoke chikori chi, chi, ching'ende chianyarebe, naye nomorogi. Tofauti ki ero? Kuna tofauti. Tofauti teiyo. Aye nyamioro, okona koimokeria abanto emioro ekenyoro gokona gotiana, naye nomorogi tata. Eh? Gose aye okagete ng'a aye okagete ng'a tori morogi. ha? Abanto more abapingi, mbari gotaka gento gekoreke, nonye ne chikanisa imore abapingi, mokorigereria abapastor chitransfer botuko, naye na omorogi, eh, naye na omorogi, bang'ina mbarabwo mokoba ebikombe bi'ekanisa, naye na omorogi. Igo kera omonto nomorogi kibiake. Tigakona gotarera erieta oborogi, yaani anyway. Chingaki chiekire abagusii, gaki totware amasikani ase obogima bwa mwanyabanto. Egento keria giakoregete igoro, tikebaisa koigwekana aande naende mpaka yesairane.

Moino nogwakwa, gose na inche mbao nachire komanya natebigwe tata.

Bono abanto bagwechokerwa, onye komanyire okontung'una ase.

Ere moyo are noria omonene o kare Nairobi oyo cousin yaye oyio oyere okorora ng'a tabwati manyinga aya ere buna kare Nairobi okorora moyo are eri bono na konya egasi yabeire okorora egasi eye yachagete mapema mono na monto taiyo gokura oo abanto nedansi bare ee abanto nedansi bare na mebere na me- na mebere yaito ebocha na mebere yaito ebocha aga na monto oche korima ande era taiyo aye bono buna buna abayiri baye orana goteba abayiri naende mbabasa gocha mono iga gose ma- marire akoiyeria arorekane aya akobekwa riko Yaya, kieni kiao nkerorokane agaa ao ogokwa? Aye okwane nesimi buna ogokwana igo. Tata nonya nesese tetigiri moyo. Zakaria nere omochie gokonya esegi oisanire, lakini nere buya koba moyo baria bande nonya ochia gokonya konya baikire gokwa. Naro okorokwa Musungu, bono ere naende okorora tarengo ekero ebinto ebi biokorekana, igo arue echela moiso onde botuko, gose ng'aki amanyinga a mwanga akaratama, igo tarengo amo negesireri keyio egochaka.